ברוכים הבאים צו די סעווען פרינציפלס אוו סוקסעס און אונז גייען מיר היינט אריין אין פרינציפל נאמבער טרי פון די סעווען פרינציפלס אוו סוקסעס וויטש איז own a mission statement אסאך אידן רעדן פון די קאנסעפט פון האבן א מישן סטעיטמענט איך גיי א סטעפ ווייטער איך וויל דו זאלסט אונען די מישן סטעיטמענט איך וויל אז ווען דו גייסט צו די דאקטער און מען נעמט א בלאט טעסט פון דיר זאל ארויסקומען אנשטאטס בלוט זאל ארויסקומען דיין מישן סטעיטמענט ווייז א פעשן ווייז דיין דיין סיבה פארוואס דו טוסט דאס וואס דו טוסט, און וואס איז דיין מישען אויף די וועלט, וואס טרייסטו צו אקאמפלישן, ס'איז זייער זייער נאוטיסעבל, סיי ביי דיינע קינדער ווען דו רעדסט פון א זאך וואס דו ווילסט זיי זאלן טון, צו דו ווילסט באמת זיי זאלן טון דאס ווייל דו ביסט פעשענעט פאר עס, אדער דו קענסט באשטיין זיי זאלן עס טון, סיי ווען דו טוסט א חסד קען מען זען צו דו טוסט די חסד ווייל דו מוזט, אדער ווייל דו ביסט פעשענעט פון טון די חסד. ווען דו טוסט די זאך וואס דו טוסט אין ביזנעס, וואטעווער יור סערוויס איז, יעדע זאך וואס מען טראגט דיר אן זאגסטו יא ווייל סאונדס לייק א גוד איידיע, אדער גייסטו יעדע מאל און דו קאמפעירסט עס צו דיין מישן סטעיטמענט צו דאס פיט אריין אין דיין מישן סטעיטמענט. פאר עקזעמפל, ווען איך טיעטש מענטשן מיט האו טו פראדוס אינקאם מיט די סטאקס און אפשענס מארקעט, האב איך זייער אסאך מאל א שמועס מיט די מענטש פאר דעם, און איי וואלד עסק הים וויי דו יו וואנט צו פראדוסן אינקאם אין די סטאקס און אפשענס מארקעט, איך וואלט ווען געוואלט וויסן, איך האב ליב צו האבן א שייכות מיט מיינע סטודענטס און פארשטיין פארוואס זיי טוען וואס זיי טוען, ווען א מענטש ענפערט מיך ווייל איך וויל מאכן געלט, א רעד לייט קאמס אפ, איך פארשטיי פארוואס די מענטש זאגט עס, און מאוסט פראבעבלי ווייל ער פארשטייט אז עס איז דא א ניד פון מאכן געלט, וויטש איז נאטינג ראנג, באט כדי צו מצליח זיין אויף א מעגא אופן דארף עס מעטשן מיט דיין מישן סטעיטמענט. אויב זאגט ער אז איך וויל פראדוסן מער פעסיוו אינקאם מיט אפשענס מארקעט ווייל איך וויל האבן מער פרי טיים פאר מיין פעמילי, כ'וויל האבן מער פרי טיים צו לערנען, ווייל איך האב נישט ליב מיין עקזיסטינג דזשאב און איך פיל אז דאס גייט זיין מער אין ליין מיט מיין נעיטשור, מיט וואס איך טוה בין איך אקעי, אבער אויב זאגט מיר פלעין ווייל איך וויל מאכן געלט, איים נאט סאו שור אז דער מענטש גייט מצליח זיין, קען זיין ער גייט זיין, פשוט ער דארף הדרכה וויאזוי א מישן סטעיטמענט ארבעט, אבער ס'איז זייער זייער זייער וויכטיג אויב דיין גאול אין דיין לעבן איז צו סוקסידן אויף א מעגא וועג, זאלסטו האבן א מישן סטעיטמענט, שרייב עס אפ, קוק עס דורך יעדן טאג אפאר מאל, ס'זאל ליגן אין די טאש ווי דיין געלט ליגט, זאלסט עס יעדן מאל אנטרעפן אויף דעם, ס'זאל זיין די סקרין סעיווער פון דיין קאמפיוטער, די סקרין סעיווער פון דיין פאון, וואי דו ידו את ידו, און אויב דו קאנעקסט נישט מיט עס, מעיבי יו אר אין די ראנג פלעיס, אקעי, חנוכה קען זיין א גוטע צייט דאס צו וויזיטן נאכאמאל, חנוכת הבית, מען באנייט זיך אליין, לאמיר זען וויאזוי אונז קען מיר זיך אליין באנייען און קאנעקטן מיט וואס אונזער מישן איז, און דאס איז אויך איינס פון די סיבות וואס איך פארוואס איך גיי אינטרעדוס פאר די מענטשן וואס זענען פעשענעט פאר עס און וואס דאס מעטשט מיט זייער מישן א פראגראם וויאזוי צו פאלאוען און זען וויאזוי איך פרדוס צוויי א האלב טויזנט דאלער א חודש בעזר השם אויף א פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלערדיגע אקאונט פון פעסיוו אינקאם וואס אויב דו קאנעקטס מיט עס קליק אויף איינע פון די לינקס דא צו אונטן צו זוך עס ארום ערגעץ און מעיבי קען דאס ארבעטן פאר דיר אויך וועסט האבן א פרייליכן חנוכה און איך וועל דיך זען אם ירצה השם אין פרינציפעל נאמבער פֿיר פון די סעווען פרינסיפעלס אוו סוקסעס.